Salud deoc'h tudou Setu eil lodenn hon tuto filmoù chakot. El lodenn gentañ hon eus gwelet penaos skrivañ an istor. Bremañ emaomp o vont da welet penaos filmañ anezhañ. Deomp dezhi A-raok lakaat maez ar c'hamera eo ret kregiñ o pazenn pemp prientiñ ar prantad filmañ.
Da gentañ, ar c'hasting. Piv a c'hoario tudenn-mañ-tudenn ? Grit ul listenn deus an tudennoù ha lakit e-kichen anv an aktourez pe an aktour ha diwallit mat e vefe a-du evit bezañ filmet. Graet 'vez memes mod evit al lec'hioù. Peseurt lec'h a vo implijet evit filmañ pep sekañsenn ? Evit echuiñ, an holl dafar ha piv a zo e karg deus petra. Da lavaret eo ar gwiskamanchoù, al livaj, an objedoù. Izoum zo ne vankfe netra da vare ar prantad filmañ. Neuze, pep den e-karg eus un dra bennak 'neus da gas anezhañ dervezh ar filmañ ha da brientiñ anezhañ en a-raok ma zo ezhomm. Setu Chom a ra da bep tudenn da zeskiñ e zestenn ha da lakaat un emgav evit ar prantajoù filmañ. Brav 'vo ivez moull ha skouerennoù ar senario evit ar prantad filmañ. Boun, komzomp un tammig deus ar pezh a vez implijet evit filmañ. Tu zo deoc'h implijout ur smartphone Unan evel-se hag ar gwellañ eo gwareziñ anezhañ gant ur c'hrog hag ur skramm e kenkaz e kouezhfe. Ur mikro a zo er smartphone evit tapout ar son met alies n'eo ket unan a-feson. Ar son na vo ket brav-brav dreist-holl ma filmit a-bell pe er-maez pe en un ergelc'h trouzus. Tu zo deoc'h neuze implijout ur mikro diavez, evel hennezh, a c'hello bezañ luget war un... ouzh ar smartphone. M'ho peus c'hoant ober an dra-se e vo ret deoc'h gwiriañ ez eus ur brizhenn jack war ar smartphone evit lugañ ar mikro. Ha ret e vo lakaat ar smartphone da gompren eo ret tapout ar son gant ar mikro diavez ha n'eo ket gant e mikro dezhañ. Evit-se, an nesañ eo pellgargañ un arload evit filmañ. Lakaat a ran deoc'h anoioù arloajoù digoust da bellgargañ. Ma n'eus ket a vikro ganeoc'h, setu un nebeud alioù. Ar pep pouezusañ eo e vefe komprenet ar pezh a vez lavaret gant an tudennoù. Neuze, pa vez un dudenn o kaozeal, lakit mat ar c'hamera an tostañ pochupl diouti ha klaskit chom hep kaout trousoù tro-dro, evel otoioù o tremen pe tud o kaozeal a-drek da skouer. Evit gellet derc'hel ar smartphone hag ar mikro, izum vo deus an dra-c'hi, a vez kavet marc'had-mat war Internet. Moaien zo ivez implijout un trebez evit kaout ur skeudenn stabil gant fiñvadennoù flour. Lakaat a ran deoc'h referañsoù an dafar implijet ganin dindan ar video. Met goulennit tro-dro deoc'h a-raok prenañ.

Ar pal eo lakaat war wel ar pezh a zo pouezus. Ar re 'm eus c'hoant e vefe komprenet emañ an dudenn el liorzh. Neuze eo ret gwelet al liorzh tro-dro, met o vezañ tost a-walc'h evit anavezout pennva-zudenn. Ar c'hi n'eo ket fall. Diwallin mat deus ar pezh a vez gwelet e pep lec'h er skeudenn. Ba amañ da skouer ez eus va zac'h, pezh n'eo ket super. Ya, gwelloc'h eo. Filmet e vez kentoc'h a-blên ha ket a-blom. Diwallit mat da nompas lakaat ho pizied er framm. Hag arabat fivalre pe kere vuan. Mod all en em gavo hon arvesterien da vezañ klañv. Pezh n'eo ket ar pal. Ha diwallit ivez deus an trousoù tro-dro. Ha lazhit ho pellgomzerioù, evel-just. Ha p'emaoc'h o filmañ, arabat vefe sellet deus ar c'hamera gant un dudenn. Nemet m'ho peus c'hoant lakaat anezhi da gomz va reun d'an arvesterien pe d'an arvesterezed. Pedomp-mat pep tra. Pa 'z oc'h laouen gant ar skeudenn a welit war ho kamera, poent eo enrollañ. Ma zo izhomm e vez adlâret ar pezh a zo d'ober. neuze Enora, sellet a rez davet an ti amañ hag e welez un dra iskis un tamm, neuze klask a rez gwelet a-dostoc'h petra eo gant da lunedoù. Ya, mat eo? Prest out? Ok, dreist, neuze. Didrouz tro-dro! Diwallit mat e vefe o treiñ ar chifrouam. Talvezout a ra ema o enrollañ. Gortozit ur segondenn pezhioù a-raok lâret hag action! Troc'het eo! Dreist, ni zo vont da adober ar plañv ha martreze c'hellfes c'hoari ar souezhadenn un tamm nebeutoc'h. Ya, gwell a rez ? Mat-tre. Arabat kaout aon adober an traoù meur a wech betek ma vefe ar bravañ pochuk. Ha gwelet ho peus? Enora a c'hortoz mat m'efe lâret action. Ha memes e c'hortoz un tammig war-lerc'h an action evit kregiñ da c'hoari. Evel-se omp sur ne vo ket troc'het an tamm. Ha memes mod evidon. Erfin e c'hortozan un tammig war-lerc'h n'efe echuet a-raok poueziñ en-dro evit paouez da enrollañ. Prest out? Ok. Didrouz tro-dro Hag action Ha troc'het Ok, super, trugarez Nora. Uh, ni zo vont da adober ar memes tra a-dost evit gwelet gwelloc'h da zremm. Ya, Alia a ran deoc'h filmañ ar memestra o cheñch plas d'ar c'hamera. Evel-se, pa voc'h o frammañ, e vo peadra da zibab penaos ho peus c'hoant kontañ an istor. Ha mar plij tudoù. Choujit mat ober ur gopi en deus ar pezh a vez filmet ganeoc'h e fin an dervezh war un alc'hwez USB pe war ar pezh ho peus c'hoant. E ken kas 'vefe kollet pe torret ar smartphone. Ken dommaj eo koll kement a labour. Ur wech filmet pep tra, e vo poent frammañ. Peadra a zo da adkavout ac'hanoc'h evit lodenn ziwezhañ an tuto evit kaozeal deus tout ar pezh a chom d'ober war-lerc'h ar filmañ. Me echuañ a ran gant Enora ha kejañ a ran ganeoc'h just war-lerc'h. Can you see?